Vananyana! Puni maswiti yo tala swinene! A hi tekeni hinkwaswo! Mm, maswiti lawa ndzi ma rhandzaka swinene! Ndzi ma rhandza ngopfu! Yini?
I yini leswi? Ku ni loyi a yivaka maswiti ku nga ri hi nkarhi wa mina wa ntirho! Ndzi ta khoma un'wana na un'wana! Oh, e-e!
Ndzi ta khomiwa ndzi pfaleriwa hi xele! Hi fanele hi tsutsuma!

e-e-e a mi nga ndzi khomi vananyana ndzi pfuneni e-e ndzi ta vavisa Oh, ndzi gumburile. Uh, tatana polisa. Uh, ewani.
ewani u ni mfanelo yo miyela o
Ahi fambeni. Oh, zitakukoma!
Wow, ile shidolo sha sitlangisi. Shikani vananyana, ndzi fanele ndzi chayela movha lowu hi xihatla. Wa ndzi fanela swinene. Wow! Swi nga antswa ndzi dyondza ku chayela. Kambe a swi tsakisa. Imanyana ndzi nga tumbela laha. Languta! E-e, ndhawu liya yinene ngopfu, kambe ndzi ni makungu. Ndzi ta pfuxeta movha lowu va yindlu. Swi ta antswa swinene. Oh, Kutani ndzi ta tumbela laha. Xana yi xikanyakanya xo saseka xonghasi. O, oh, ndzi tlurile. Wow! Xana yi bera ro saseka xonghasi? Mm, switolo swo tisasekisa ndzi rhandza leswi heyi yima oh u nga ndzi vona hinkwako kutani bokisi leri ra switlangisi ri lulamile
aha hakunene valaha wayivi o oh, ayi va laveni a va kona laha a va kona laha o oh, kari a va ndhawu leyinene Oh, languta mulaleo humeka Minecraft. Swa tsakisa. Ndzi rhandza leswi. Oh, ndzi fana na Thor. Yini? Oops!
Uh, unjani? Hi! Ndzi swi endlise ku yini? Hi leswi. Ndzi ku byerile ku yima u nga fambi. Swi lulamile. Va kwihi vananyana lavan'wana? Hmm. Yini? I mani loyi? Oh, i manilo ya nga laha a ndzi ku voni oh! Oh, e-e!
Ahi hangaraneni! E-e, u nga ndzi khumbi! Swi lamile. Oh, berha rero a ri nga ndzi kumbi laha kunene, kambe ku ni munyama. Hmm. A hi voneni. Aha! Oh, ku ni xivandana!
Xivandana? Kwihi? O, dzihumeseni!
Dzihumeseni! Hmm, vakwihi ndzi ta va khoma!
Oh, hi fanele hi endla yini? Magidi! A ku ni ni ndhawu leyinene yo tumbela! Oh, ka nuwa endzeni! A ndzi nga yi kona! Oh, vananyana! Iu! Tana! Oh, swi lulamile. Muhlovo lowu wa ndzi fanela. Oh, man! Oh, leswi swa nyenyetsa swinene. Ndzi tshemba leswaku pholisa ri nga ndzi kumi laha. What? Kutani nkateko ya lowunene Nicole. Emma, xana u dya popcorn handle ka mina? I muhlovo wa mina. Oh, hambi swi ri tano ndzi rhandza popcorn swa nandziha swinene mm, a ndzi koti ku nghena endzeni a yi kumeni bakiti lerikulu wow i rikulu swinene naswona ra ndzi fanela swinene a yi ngheneni endzeni ndzi ta tumbela endzhaku ka foster xana swi tirile oh u nga ndzi vona kahle u xigwitsirisi lexi nga ni pepsi naswona xi fambisana na muhlovo wa mina ndzi fanele ndzi nyandlamela aha tlakusani mavoko hmm, ku hava munhu laha va ndzi tumberile khale oh, ndzi rhandza popcorn wow Xana yi va kitiro ku ra swonghasi a kunene oh, swa tsakisa ndzi lava ku dya hinkwaswo hi ku hatlisa ow i mani loyi a nga ndzi luma ah ndzi n'wi kumile muyivi swa tsakisa huma laha u yima na mina u nga tshuki u ehleketa hi ku tsutsuma ndzi ku langutile oh ku hisa swinene laha U, xigwitsirisi xa Pepsi. Ndzi lava xinuro. Oh, namuntlha i siku ra mina. Ndzi ta kuma un'wana na un'wana i tisekene ti nga ri tingani. Wow, ti vonele. Ku nga ri ku tsutsuma. Ndzi ta nwa kofi hi nkarhi lowu. Kutani a yi lahleleni yini? Ah, ilo inuwana wa njhova wa vunharhu hey oh she, ndzi pfuneni vanhu oh e va tsutsumile oh, a yi kumeni ndhawu yo tumbela uh, mendlele wa nsuku hmm, inkomu inkomu yi nseketelo wa nwina wo swa tsakisa swinene o oh. o oh, swi vavisile tima i muhlovo lowu fanaka na wa mina ku va va loyi a nga ta ndzi kuma nicole a yi ku tlakuseli kona leswi swi hlekisa swinene awu
u nga ngheni endleleni Wu, Nkwama wo ba swa tsakisa. Ndzi ta nghena endzeni.
Kutani ndzi ta tumbela laha. I mani loyi a nga laha? Ndzi swi tiva leswaku n'wina vayivi mi tumbela endhawini leyi. Uh, ku hava munjaku ka Khayini, a yi languteni swinene. Hmm, tii dumbbell. Uh, uh, swi lulamile a ndzi le ka xiyimo lesinene Huh, ndzi nga endla vutiolori u thenisi ya tafula oh nkwama wo ba Oh, eh, si chiki!
i mani loyi a huwelelaka ah Hakunene ku ni munhu laha, kutani xewani. Ndzi kume nhwana wa njhova un'we ku sale vambirhi. Yima laha u nga kona, u nga fambi hambi ku ri katsongo. Ha, hi loyi muyivi un'wana? Huma! Oh, oe! Swi lulamile. Ukwi wa vunharhu. A hi voneni. Wow, wow. Sweswa swi tika swinene. Huh. Kutani hi loyi wa vunharhu. Oh, ndzi kokoleri. A ndzi lavi ku ya chele. Ndzi kombela u ndzi rivalela. Polisi ndzi kombela u ndzi rivalela. Kutani ndzi tlela ndzi ku twela vusiwana kambe ndzi polisa lowu i ntirho wa mina.